Pano egi nobu turiyo nitutuura kwonka norangura iya we are the generation kwonka ahabwa suffocation ya movement noshusha ngu tukiri youth tegyeka emyaka nka nkaaga kokura nka baana nka nibaija abo ba Moses ngu hati ori ori yanagira ngu abe naija kunominatinga Museveni anyway katubirigeho ebyo mbwenu Niinyenda kubagambira, Museveni akagamba ebigambo omu za kinaana na za nshanju baamwita ekintu ky'okuzaara. Akaba abashaija bakaba baine ekigambo ky'okweta resistance, national resistance, army national resistance movement. Resistance bakaba nibaresistinga ki? Hakaba hariho ebintu ebyabire bishemereire kuba resisted at that time. Haza waagira ngu n'eby'okuzaana UPC ekeera everywhere. UPC shana what? Bakaba batakubaasa kureeba ngu ebigambo ebi mbagamba abashaija bariya bikaba bishemereire kukorwaho. Bagyeta babyeta eby'okuzaana bo baagira ngu n'aba UPC barwa akasiri ensi yoona nyamurunga but there is there are things to be resisted abajungu bakatusigira ihanga ribi twaza omu madiini politics atandika kuba ebibiina omu madiini ekwetaga obona ki owaba akwata embundu oshangu niwe mukabaka embundu ziita buri omwe omuserukare akaza akyaro buri omwe abantu biruka We had to resist that as a country. Nikyo kura ninsiimira abashanka ba President Museveni ba Muntu ba Besigye otakubasiima no nabi. They did there was a, a, a narrative to be resisted mm. and I want to applaud them. Ihe ryabire roho barihindura. The, the superstructure ya state niyo batandikiireho bagihindura na na politics bazihindura Baazitaho eza individual merit abantu aha LC one yonka and aha LC okwe bateera akaruru. Abantu bakaba baranka King nk'ogu baranga niwe aine amaziba bamuza omu mugongo bamuteerera akaruru. Bareeba omushanka Bishweko nk'ogu bareba omushanka Karol bareba omushanka Bwire nk'ogu bamuteerera akaruru. The first LC system eyabandize tiyo nk'egi. Na na parliament itwe twe turi bato nyowe kandi oku oraaba sha nka ba Mushega ba Munta abo ba ba ka- obeegomba nyowe kuza kuza kuza kuba kuba attracted to leadership n'aba leaders abaye bakozire ki. Abeebo bariho, kwonka tinkuteekateeka ngu abaana baitu nibeegomba ba MPs ba hati. Tukija kuruga ryari aha nshonga egi? Niinyenda kukugambira, obwanyima y'okuheza kutambura n'obwire obu obu twatambwire, nk'omuzaaruka omu rwenda kyenda na mwenda omwe, abasha nka ba Besigye, abasha ba Muntu bagira ngu kwonka by the way nituteeka kugira ebi twahinduramu. Egi yaabaire resistance nayo yenda kushusha nk'eyabaire eigirwe, baareeta ekigambo eki baabaire nibeeta reform. Let us reform. Hati Museveni akakozesa resistance against Obote na group ye babura kukyetegereza. Abasha bagira ngu we need to reform. In fact ba Besigye tibarakozesa ekigambo change ngu you have to change no bakaba nibenda ku reforminga ekintu kyabo because abantu babaire bakiresire bakukikunda. Hati abantu tibabetegereza na reform egyo nirwo rutaro orutwireho na hati. Abashaija ba Matembe bakyara ba Matembe nabandi ababiri omu six parliament bataho eyi bakweta parliamentary advocacy forum kugira ngu ba guardinge independence ya parliament. Paramenti eriyo eyabaire ei babaire baine teri egi. Baagira ngu to guarding the independence of the legislature ahabw'okuba nituteeka ku reforminga ebintu bingi haabaho haabaho adamansi tubeegyeko bairoko bagyende mbwenu nitubamaraho mbwenu nk'oku reekireho nyowe nikyo nkukugambira ngu Omwami Dickson n'abandi Reeba abantu bakakwata politics bazikora nka investment. Tariho difference hati na business na politics. Omuntu kukwata billion itaano ngu ariyo naza kwejwekyera abantu n'okubajwekyera ki? Then hakabaho ba brokers b'ekyaro. Hati oza kushanga nk'omuri Isingiro hariyo brokers abaakozire endagaano n'omwe mubakunda n'abandi ngu itwe nituza kuderivaringa ogu omuruka. Nitwenda ezi n'ezi nana ebyo biri n'omu Municipality Bushenyi ei nkuruga, n'omu District n'ahandi. Hati ekyo omuntu akireeba nka Doroviiko n'abandi baija omu mwanya ogu ahabw'okuba ngu we akagiragaanisa ngu naaza kugiderivaringa owa Twahika, baamuha sente nibamushashura. Hati niwe akumobarayizinga abantu kuteera barya n'oku boosya. Tokubaasa kukwata abantu abarikuza kwebembera okagira ngu oine oza kutwara millions, billion ngu wagurize amaju. Hati ekyo kikatandika ryari? Kikatandika obu service delivery yafa, obu government yahambwa na state ekahambwa ba mafias. Hati omuntu naba ngu yaza omu parliament naza kuhindura budget. Takuza omu parliament kureta bintu kubihereza abantu. Takuza omu parliament kugambirira abantu. Nikyo kurana nabantu abari omu parliament abingi 95 per cent nawababuza oti ahabwenki muri omu parliament tibakukyenda. Hati kukihikire nikyo kurana nibatiina nanaki?

Tugira ngu Uganda ecwanya eguruke. Haa abantu boojo bakora nibakureeba mama nibakureeba nka orikwenda kwihaho ensi. Reero bagyenda baabiiha abantu omu kyaro kw'okuba noogamba oti oti ndi orange oshusha ngu oriyo nookwihaho nk'eihanga. No! Mbwenu hati ee hati mbwenu ka mbabuuze. Reeba abantu bakakwata politics bazikora nka investment. Tihariho difference hati na business na politics. Omuntu kukwata billion itaano ngu ariyo naaza kwejwekyera abantu n'okubajwekyera gye. Aha then hakabaho ba brokers b'ekyaro. Hati nooza kushanga nk'omuri Isingiro hariyo brokers abaakozire endagaano na ba n'omwe mu bakunda n'abandi ngu itwe nituza kuderivaringa ogu omuruka, nitwenda ezi n'ezi. Na na ebyo biri n'omu Municipality Bushenyi ei nkuruga, n'omu District n'ahandi. Hati ekyo omuntu akireeba nka Doroviiko n'abandi baija omu omu mwanya ogwe ahabw'okuba ngu we akagiraganisa ngu naaza kugiderivaringa owa Twahika, baamuha sente nibamushashura. Hati we niwe akumobarayizinga abantu kuteera bariya n'oku bosi. Tokubaasa kukwata abantu ab'okuza kwebembera okagira ngu oine oza kutwara millions, billion ngu wagurize amaju. Hati ekyo kikatandika ryari? Kikatandika obu service delivery yafa, obu government yahambwa na state ekahambwa ba mafias. Hati omuntu naba ngu yaza omu parliament naza kuhindura budget. Takuza omu parliament kureta bintu kubihereza abantu. Takuza omu parliament kugambirira abantu. Nikyo kurana nabantu abari omu parliament abingi 95 per cent nawababuza oti ahabwenki muri omu parliament tibakukyenda. Hati kukihikire nikyo kurana nibatiina nanaki?

Tugira ngu Uganda ecwanyeguruke. Aa abantu bumsha bakora mbakureba mama mbakureba nkorikwenda kwiyaho ensi. Rero mbagyenda babiha abantu omu kyaro. Kokuba nogamba oti oti ndi ona okishanga oriyo nokwiyaho nkwihanga. No! Mbwenu hati eh hati mbwenu kambabuze eyi. Ami na hati n'abaana bangye nobe kurwara tine nkubaraguriza nindemwa na fees eyangire. Murwaro mukikuru wangye akarwara yayendeka tine nkoza kumutwara murwaro akaraguza. Nesente tuzirona bine ndi ana narwara.

Kwonka wagira ngu obiine taamu limits za kara kikwete. Ebitari nk'ebi yaayo wagira ngu n'ofu tegyeka for life ku oraaheeza oreeze omutabani waawe, omutabani aheereze omuhara, omuhara aheereze house girl. Hati hati byo bo ba biine direction. Eh, Baine direction. Hati Jakaya kikwete yaikiriza na n'abantu baasitama kyama kya mapinduzi baagira ngu nituteeka kuhinduraho eki bakweta gavumenti. Kwonka tikubaasa kuhindura gavumenti tutarefomingira ki party. Baaheereza bataho constitutional review commission baagira ngu turonde abantu abataine nziro. nibo baratuyambe baronda magufuri na tiimu bagira ngu magufuri ronda tiimu yaawe baronda omucanga king kogu yaronda tiimu ye eyarate omu kyama kya mapinduzi bamuha constitutional amendments ezikuja kuhindura gavumenti ku yarugire omu pate yaza omu gavumenti yagihindura gavumenti yahindura character ya state state yahindura behavior ya society magufuri oku yabe natambuza nanku emyaka etaano y'omwana kanati mm. i think ninteekateeka ngu akamwita n'okumwita nikyo Ka- waareeba embwa yirukanzire ekirago ka- kandi iwe w'oruhu
naaba waafa abanyayuganda mwareeba nibirukanzya aba abebembezi ba movement abahaiguru abarikumanywa kandi imwe abatakumanywa murahi nibyo twire nitubagambira jeno omuntu akakoraho statement emwe agira ati time will tell time is a friend of everybody mwikirize ngu egi ensi oku turi kugitamburiramu ekiri kugira kututereeza N'obwire. Kwonka kandi obwire waabukora buraingwa, torireeba eki ekyo ekiriba kiri kyo. Ijo nkaba ndi Rwanda orwa mukaagwa oruhwaire. Nibwe manyire ngu ensi waikiriza ngu etamburire aha butabaho impunity, omuntu yaagamba aha impunity aho. Impunity n'okugira ngu iwe tokukwatwaho, oine sente, oine abanyabuzaare, oine amaani gaawe, ori nkambenti, oine embundu. Rwanda buri omwe naaza aha boda ajwaire heremeti. Rwanda buri omwe naavugira aha rayiti. Omuntu waaguma ori aha rayiti bakakutomera oriya atakukushiguza. Noomupaakinga inshuwarensi iwe oze omu kihome emyaka eshatu. Now, tukashanga orwamukaaga hariyo omuri bakyeta omuganda. Abantu boona nibashohora kuruga shaaha imwe kuhika shaaha mukaaga. Beeyerera enguuto, batorotoora amarwariro, bakozesa kasasiro. Oba ori minisita, oba ori purezidenti, oba ori oha, oba ori oha, sincerely what happened? Tukaba twine purezidenti akataaha omu, omu, omu MP oriho, yaamuteekaho sente n'amaani, abantu bakajara baagira ngu nitumugarura, ahamariirwa emyezi eshatu yaagira ati tinkuza kugaruka, abanyakajara mwetebeekanise, murugire, mureete ondiijo. Egyo niyo mitwarize eriyo. Kwonka nu- reka ngambe ahari eki, mukama wangye. Movement ekareeta, ereetsire violence. Ekareeta sente omu karuuru kukaita nkana. Yaareetwa abantu obutashoma, yaita civic education hamwe na political education. Abantu nibakura batarikumanya ngu gavumenti n'eyaabo. Bateekateeka ngu abeebembezi nibo baraabayambe. Baagaruka baita eisaazi ry'okuronda abeebembezi. Orikuroota yiha sente omu mwani. Nainga yaaba aine omu, yaaba aine omunyabuzaare, agureke ati nyowe nimba omwebembezi. Banya Uganda ahu muri mwena mwamuteetereeka naise. Kandi imwe abarikukira aha myaka, hariho emishemehe kukora mukiri omu nsi omu kugira ngu tutakaguma turi yusi nk'oku koriigi yakigamba hati eriizooba abaana abatukuratiire tibakumanya politics tibakumanya n'ekiruho tibakumanya n'oku kutuura now what a country abantu emyaka kinaana baheza kufa museveni aine emyaka nka kinaana n'etaano president museveni nanka eh, ori omushaija baka- ba- akatakwasa na kusaninga atakwasa kuteekwa na kinkumu moses ari Bakamureetera bakamureetera nomination za unopposed omu motoka. Hati unopposed ei otataireho kinkumu, ei otasayiningire, ei otaashoma ahakuba atakaashoma amaisho nigateeragana nka nka nka indicator. Now sincerely Boona aho niho twahika aba- buzima aho. mu- mu- movement ahu mwahika niimwe abato abarimu Kutukuza kwija baguma niho niho nibatwera. barugire.

Isingye oti baikirizayo media, tibaikirizayo ow'amahurire, esimu bagikwata nk'egyo ekwatsire eby'ebishushani bye negyenda tekufunika but now am happy ngu hati abaana bekoziremu ki omurimo kandi ni isingiro yoona it is not isingiro south yonka orutaro ndutandikira ahari isingiro nosa amaani niho gakuruga embundu egyenda eza bukanga eza kahi and abahurikiza b'egi program isingyo abantu batuura nibafa kandi ekintu aha ninkigamba Doroviko mubihakanisa buri omwe naine abanza yahikwaho buri omwe abanza yahikwaho abone kureba and kare ekintu kyasasize omu last elections habayo entari isingiro abantu bafa bagira bayeta president museveni bamutwara nkayo hariyo akakyeka bamubiiha president museveni ekyansasize abokureeta orutari isingiro abokureetera abantu nibafa ngu ahabwokugira ati the end bamwibira akaruuru ngu bashanga aine 94 percent ekyo nibakiiba abarongoora naabaha emyanya omu gavumenti tutwire tutari happy n'akaki kuba akiiba akamutaza mu kooti orabe nkahe Madison
otajya ngu turi omu opposition kugira ngu nituhakanisa gavumenti turi omu opposition ngu tutereeze ihanga tureete ekintu ekiri kyo aho kana bibuli nekugambira ku okushoma Proverbs 29 2 Ababi ku bategyeka, abantu baboroga, abahikiriire ku bategyeka, obusingye butaaha. So Uganda etegyekirwe ababi, tuborogire. Pre- Besigye atuura nagya Dr Besigye ngu ihanga rikakwatwa, otabaaze nkahe amako judiciary neyaabo, Eh, eh, parliament neyaabo. Executive, Buri kimwe kyona n'ekyabo. Obushoborozi n'obwabo. Embundu n'ezaabo. Buri kimwe kyona n'ekyabo. Toineho kugira abaakwibaho akaruuru nibo benyine ab'okwenda kutabaza. Nrm, Tikugira ngu twanga Purezidenti Museveni. Nitwanga enkora mbi. Mbwenu Chairman hariho nikwo okozire? Abantu tibakurongwiire. Iwe noogira haba hatariho ab'okukwesimbaho? Nk'abantu bakora obubi kwonka hariho bakama ab'okutunywisa omubiriizi bakaiza n'egi gavumenti, omuntu aine emyaka abiri n'etaano omu gavumenti egi ni minisita ni MP kwonka bukiza omukaru niwe arikureeta embundu, mukiza omukaru niwe arikureeta ebideeya by'esente, mukiza omukaru niwe nibo barikugaba T-shirts. Mbwenu iwe ogabire ki chairman Arooni? Iwe noogira ngu tukukundiire busha? Iwe chairman ahabwaki nooreeba naabe opposition nitukuhagira? You think nituhagira ahabwa ekibiina? Nituhagira ahabwa ebikorwa byawe and niyo Uganda ei tukugira ki ei turi backinga eki tukufa nimba backinga eki tukufa nimba mukiri abaana bato muriyo nimushiisha obwire omu bintu ebitarimu makuru hati kambabuuze tanga odoyo ekintu ki yakozire omu karuru ka hwire mukamureeba aha yiiza aha yareetaho violence yareetaho ki mumwine amasiko ngu eshaaha ezi nibwo arabatereeza

Mugambe amazima kwonka ebyokweshereka omuntu muriyo nimwita ihanga ija aho tukareeba akaruru ka kawempe and mukimanye ngu generation Z etabukire mukareeba abaana ba kawempe oku bembarwana nembundu haa ngu abo naba opposition man biki biki mwena hati ekiri isingiro south ebiri isingiro kamuri omu karuru ka primaries hati nimwenda kubiha ngu kandi naba nup nimwenda kubiha ngu naba fdc president museveni ekyakutu twena akyakwenda nobuhereza. Service delivery. Konka service delivery okuza kugitunga. Hati mbe nindeeba abesimbe mukama asiimwe Ruhanga akanyamba yakanyihamu akaruuru ka primary sitinkarimu. Konka noreeba omuntu ayesimbire tinkwenda kubagamba iziina konka nagambira abantu ati nyowe ninja kubakorera eki n'eki n'eki n'eki. Ayebwa kumanya ngu ngu hariho manifesto ya individual kureka nitugyenda aha indivi aha manifesto ya party. Kureka pate eine manifesito yaayo y'emyaka etaano ei turikugyenderaho, ku yaihiho waaza omu ofiisi waagikozesa ota? Nimuba muri ba duriiva, Dickson. Babaheereza motoka, baasi, tinkwenda kugigamba baasi nti n'egi n'egi, tinkukurira butongore karango. Kwonka baakwata baasi bakagitaha bakaheereza Mwijukye baasi, bakaha Arooni baasi, bakaheereza Sevimbe baasi, na Porosi bakamuha baasi. Bakagira ngu muze Kampala, na Twaika ogwo bakamuha na Senekisi. Mukuza Kampala hariho oraavuge kubi. Hariho oraavuge gye, hariho n'oraahikireyo omu bwire, hariho n'otoraahikeyo, hariho n'eraafeera omu muhanda. Hariho oraagiguza So, omu muhanda. hariho na n'oraagiguze for your information. So, mwena abaturikiize, ninyenda mwetegyereze ebintu ebi. Itwe leaders, itwe leaders, twena nk'oku turi. It's okay. akakwate ke na n'oku akuza kukorengana na PFF. Naijuka gye history, naijuka enyima, ashana abaturikiize kumwe mwewe. aba- aba- aba- aba- benyine benyine hataba ayine abariyo nakorengana nabo omukaruuru Bakamusiiba. ariyo nashohora bakandi bagira ngu ogu niwe mwooro bakumuteera benyine oriyo oriyo obaye biine obaye biine ow'ekitiinisa oboy amuriya Eh. powa hati ogwo ogwo akatwara esente z'okweta date money evil money bari munyetegereza so hati eshaaha egi yahika Hati tiimu yagaruka yakwatanisa. Mbwenu niinyenda twegemu ki? Bobi Wine, munywani wangye Kyagulanyi arigiriisingire okutuziikiraho. Orugire kumureeba woona Mpuuga ou yaabaire aine. Hati oreebire nanka ori omugyezi wa Kampala n'oha? Nsereko. Nsereko. Eh, arikugira ati no no no no ati kandi ogu ou baareeta ogu ati tarikubaasa kutegyeka Kampala naana ha. So you see, ebi ebintu ebyo tubyetegyeereze tumanye ekizibu niki. Ekizibu noobaasa kugira ngu maybe n'aba nrm Ekizibu oraza kugamba maybe ni nup ninga PFF ninga FDC. No!
Ekizibu eki twine omu Uganda tukeegwa kumanya ngu ebibiina by'obutegyeki ebi twine byemereire aha musingi gwa individuals. Titurareebere titurareebere aha principles z'ebibiina. Principles z'ebibiina nizigamba ki? Principles z'ekibiina nizigamba ki? Nizigamba A, B, C, D. Munywani wangye ogu oshomire amateeka naamanya principle. Hati principles tuziriho turi aha interests. Hati interests. Arooni kakureeba influence teeze ngu kandi ogu yagamba kubi hati ya munywani wangye ogu nshutami aha rubaju akireeta eze ngu kandi hati ogu ashukire kurigirira angu oyo oshutami oku orikukireeba ekintu oku kiri. So ninteekateeka bwana Dickson abatuhurikiizi na na na twena nk'oku turi omu Uganda buri omwe ari omu position eyi arimu. Tuyambire ihanga eri. Ago nigo gari amazima. Omunya. Nibarira.
Abwa nrm egyo endijo. Nture ningambira abantu ba Buhweju ngu ekyantwire omu politics nyowe n'okuhakanisa enkora mbi. Nyowe omwishiki tinkahakanisaga Museveni nimba ninkigamba aha nk'omuntu. Tinkuhakanisa nrm nk'ekibiina. Tinkuhakanisa gavumenti. Nimpakanisa enkora mbi. Ahi ngugishanga hoona. Hati enkora mbi. Abatwire nibateekateeka ngu eri hare ku ebahikire haihi baatandika kurira. Tokuteekwa kwija omu opposition enkora mbi gihakanisize ahu ori. Itwe obu twabaire turi omu activism tukakira kugambira abantu ngu tandikira ahu ori okorese eki oine. Start where you are, use what you have, do all you can and sustain the endeavour. Ohinduremu. Hati. nahurira abakugamba ngu tanga odoyi ngu takubaasa ah, niwe arikubaasa iwaye nibamwihaho ku orizire waraba amwihaho owamuresire niwe arikwenda iwe aratamura bizemu atiine kyakanisa ekyarikwenda nikyarikukora iwe ekibiina n'ekyawe ekibiina kyawe nabwo kiine mukama waakyo mukama waakyo ashemereirwe omu nkora ya tango doyi rero oza kuza aha radio ositi Ekibiina otango doyi ni mubi konka nare mutango doyi niwe murungi ba- bakamwira amakerere nibamumanya bamanya ngu amateeka agu tukuza kumuhogu nagabaasa kandi ku yaija yokarongo bakamuteerera akaruuru agabaasize kandi iwaare mukama we wamuhiire omurimo nakompureini nakompureyininga owamwapointingire iwe nomanya e- e- ebaraha ei bamuhiire ebi bahandikiremu reero oze ahoze kuheereza amakarangira
teera tugyende egyo ni message ya fiina E- ekya kabiri
noza omu buruhuru omuntu nagamba ati, "Nyo- nyowe nyizire kubingananga Ah, oizire buhwejwe kwesimba kubinga mwijukye mwijukye shini kovidi mwijukye n'omushwija mwijukye n'orukorro mwijukye ni poliyo ekikureesire omu karuuru n'enki n'okuheereza abantu washanga ngu omuntu naaza omu karuuru ataine kigyendererwa aizire kubinga aizire kurwana aizire kureeta entaro nizibaho Omu nsi omu ka mbagambira eki orikububa n'eki orikushaaruura. N'ekiragiro ky'obuhangwa n'ekiragiro kya Ruhanga. It is both a spiritual and natural law. Tokubaasa kuhinga omugusha okashaaruraho oburo. Tokubaasa kuteeka omuceeri okaihura ebitookye. Nga imwe abakureeta entaro nimwija kuzishaaruura. Oku ahi mukugamba ahantu haingi abatandikireyo entaro bariyo nibazishaaruura. Batuura nibakweresa okurwana hati ku beehindukaine. Ahabw'okuba abu bakwebembera bakabeegyesa ngu okurwana ni kurungi. Nooshanga omuntu aha ou naagambira bagira ngu sabarwani ateera engaro. Omuntu noomuteerera engaro ngu ni sabarwani. Enshonga ezimureetsire naayenda kuzitereeza nainga naayenda kuzikora. Kwonka agizire ati, Ku naakuba MP, nkaaba Omugaiga. Ku naakuba Kansara, ku naakuba Chairman. hati agyenda ayiguze sente ata omu- omu- omu- omu purojekiti agira ati nonda kunyitire sente yes iyo niyo problem egyo nonda kunyitire sente nakuheza ahabwokuba yihe ni purojekiti Yes. atiremu esente ze Reeba haine abe nagambira abantu ati nkwasa agaruka mu primary za Bwera. Ati mwishiiki akanyitira esente.
Ati rero ezo mu primary anyitira esente ndikuba ngu nakwata ebendera naka kanansinga. Ati mwena hati nja kwija nka independent. Ati isi aziita omurundi gumwe kandi ninziita.
Ahabw'okuba itwe Buhweju is a liberated territory. Very good.
Aba Buhweju nibamanya ngu takwebembera kibiina nihebembera omuntu. nahabwekyo ebibiina byege ngu mwakuronda abantu muronde ogwo ou abantu barakunde tibaramukunde ahabw'ekooti yajwire ninga esaati
muronde abebembezi abarimu ensha mubahe ebendera